Yoo, míegado Ewɔle ŋdi kple ŋdɔ na toɖolawo katã le Avudrani TV ƒe nukpɔmɔ̃ dzi. Míegale tɔgbi ya zɔmɔ ame netsi agbe ƒe agbasa gã me ɛɛ ke míage ɖe edzi kpla. Míatɔ, ame netsi agbe loo. Míatɔ, míege ɖe edzi be míaa aa. ate gbe le ŋuwò alo ate aɖedzinoku ɖe nu vevi aɖe ŋuti. Ee, nye kple ame aɖee nɔ nya aɖe gblɔm ye amea nɔ gbɔgblɔm be nenemae nenye be ebe yeamlɔ anyia, edze be nàdo go ɖi. Ame aɖewo be medze be nàdo go ɖi o. Medi be mabia be, ɖeko wòle be ame ɖe sia ɖe yina ɖe anyimlɔgea? wòado godi loo alo mado godi o hã eye ame aɖewo atsɔ avɔ alo womatsɔ avɔ o hã míatɔ ne nàɖe eme na mí. Yoo megaɖo ame netia gbe ne nɔvi veve yiwo katã le mía kpɔm le avudrati vi le o trɔ ya. Ɛɛ, gbã nuyi medzi be magblɔ be Mía tɔgbuiwo gblɔna be yi ma lɔ ye nye ɖusi, ame aɖewo be yi ma lɔ ye nye mia, ame aɖewo be yewo ƒe alɔ ye nye nyɔnu, ame aɖewo be yewo ma lɔ ye nye nusu. Ame aɖewo be yewo le alɔ eveawo ƒe te dzi. Nenye be emlɔ anyi, eza do, ye eɖe nu le ɖokuiwò ŋuti. hafie le anyi mlɔ. Menye be ɖomaɣi mi kple srɔ̃ mimlɔ anyi miwɔ gbɔdɔdɔ vɔ ko ye etsi nenema dalɔ̃ o. Wònye be wò ŋutɔ le tsi fianyi me ko èdza mlɔ anyi ko mlɔ anyi naked amamaa. Ete wɔnɛ be ne le amama ye gbɔgbɔ yiwo ke zɔna le zã me nye gbɔgbɔ gblẽ nu ye wògbe nya kpɔ o koa? Wòƒe nu ge ɖe lãme ne koa? Evɔ e, ege ɖe eme o. Nenye be wòge ɖe eme o nenema la, ava wɔe be ŋkeke tu ŋkeke ɖo la, ne emlɔ anyi ne nye nyɔnua, akpɔ be nusu va dɔ yi gbɔ, kaka ne efɔ ne ekpɔ ŋtsiwòa, ŋtsiwo pete la gblẽ. Zi geɖea nenye be nu ma dzɔ ko wogbɔna be aze Ame ɖewo bɔ be mamie, ŋŋ, mele teƒe o. Wò ŋutɔ èɖe srɔ̃ ne ɖokuiwò le gbɔgbɔ me xoxoxo yi ke le ɖokuiwò gblẽ ɖe amama le wò anyimɔmlɔ me. Vɔ nenye be wodziwò nye ɖevi, mènya nu su o, Alo ne nye nyɔnu mekpɔ nusu mekpɔ nya nyɔnu wa, ne nye ɖevi mɔ ele anyi mla ma ma, magblẽ ŋɖeke le ŋtsi wo. Gake vi yi ke egbe nya va nya nusu alo enya nyɔnu le kɔ la, ekɔ kuo. Ta edze be nakɔ ŋɖe xe wo ama me. Menye be kɔkɔkɔ be ne etsɔ avɔ awo, edze be nakɔ nane axe wo ama me. Ye ta le blematɔwo ametsitsiwoa wodona go, egodzilẽ woɖunɛ, kafi womlɔa anyi, wodenɛ dzonu me hafi mlɔa anyi. Ta nenye be ele anyi mlɔ nenema ye gbɔgbɔ mesesẽ o koa, gbɔgbɔ ɖe ke nye gbɔgbɔ nyɔnu ƒe nu doa dzidzɔ nɛ alo nusume nu doa dzidzɔ nɛ la, ele ɖe wòge. Ele nusume le nyɔnu me, Le anye nusuɔ anɔ gbɔdɔdɔ wɔ le alɔ mɛ gasiagamɛ, vɔ esrɔ le asi o. Amɛɖewo le la ne numa le wo wɔ ye gbɔdɔdɔ ma le vava nɔ wo koa va wɔ nɛ be ne wo srɔ ŋtɔŋtɔ ke nye nusuɔ be ya ka asi wo ŋtsi la wo ma ga va nɔ wo ma ga do viviɖe ŋtsi abe ale yi wo dzi o. Nenema ke ne nye nusu nenema wo le ma. Ame ɖewo lia ne woku drɔ be yewole gbɔdɔdɔ wɔ le alɔ me. Nye nusu ye koɖo ŋyi esrɔa kasi dzi wò nyɔ koa? Ekɔ kpla ne srɔa zi ɖeka, evɔ eɖe srɔ ne nyɔnua tse le gbɔgbɔ me ma. Koma dzi dzo la, nu ma anɔ nyɔnua tse wɔ nuka? Adze nyɔnua tse tse wɔ zi ɖeka. Ye nye akpa ma me. Nenye be ne mlɔ anyi le zã. Ame aɖewo mlɔna anyia, wotsona gabaa me ale. Nenye be mi kple srɔ̃ miemlɔ anyi nenema tso gabaa me abe atia me ale, abe abaya dzi melea, alee woamlɔ anyi. Ye miva mlɔe alea, ne mile adze ɖo kakakaka ne fi yi ke alɔ̃ be yeasɔ mi koa, edze be miawɔ nu ka? Miatrɔ fi yi ke mia me ta le. Elabe ne èmlɔ anyi fi yi etrɔna ta laa, fi ma esẽo dzatrɔ ta ɖo. Vɔ nenye be eza va ɖo ko ye eva mlɔ abaa me ale dalɔ̃a wɔnɛ be ezina ɖe ame ƒe se dzi, ke eva gblẽna nu le ame ŋuti vivivivivi le míaƒe anyimɔmlɔ me. Alo ame ɖewo amlɔ anyi, woava mlɔ anyi, woatrɔ afɔ ɖo ɖa. Woatrɔ ta ɖo ɖe afɔ de. Atrɔ eta ɖo ɖa afɔ ɖo ɖa afɔ de eta eta de. Woatrɔ numanu yi wo hena vɛ nye be eva wɔnɛ be ame me se kpɔa dziku ɖe ame ŋtsi. Ne nye be wo kɔe va dze tɔtrɔ kɔa ne la lɔ dɔ yina ɖa lɔ me viɖe ko hi adi vo anyɔ. Elabe ale ye trɔ le tɔtrɔ ʋua Ne sewò va trɔ ɖe eŋuti nenema koa, ne ɣeyiɣi ke woyɔe va le tɔtrɔ nyuie lea, eya mega ya trɔ o. Ta ne ŋdi vɔ ko edze be ne nyɔ nɔkɔe abe mi mla nyi ta trɔ ɖɔ. Ye ewɔ ame ke kɔ afɔ ɖo ɖa e ame me ta gbe ya. Ne eda lɔ koa, ne eda gbɔ ɖe ma fɔ ke edza kɔ afɔ plu ŋkume ne ma. Ne kɔ afɔ plu ŋkume ne ne nyɔ ko edze be ne ƒo, edze be na di vɔ. Ame ɖewo gblɔna be le ɖe ɖi me le yewɔ, ame ɖewo be xɔ mi nya te le yi ɖe ɖi me ao. Wò ŋutɔe wɔ nu ma. Ye ta mía ŋutɔ mía nɔwo sã ne emlɔ anyi ɖevi eza me ko ye etrɔ le aba dzia, ne wofɔ ko, ne wokɔ, ne wolé wolé na mía mata ɖeka afɔ ɖeka ko agblɔ be trɔ nyuie ɖe woagbugbɔ trɔ ɖe tɔtrɔ nyuietɔa dzi. Nenemae wòle ma ta ne le mlɔ nenema ehe na enu gbegblẽ be vɔ ne nya be mia yi wɔna ne anyi mlɔ gea ne eva mlɔ ɖusi dzia emi seka aku drɔvɔ amewo bia na be o alɔ ka dzi mlɔ gbavi ku drɔ barabara la ame sisi wo gblɔ vɔ ne o ko emlɔ aƒo alɔ emlɔ na aƒo alɔ ke dzi nya be nya lɔ ŋutɔŋutɔa ne ku drɔvɔ ko ela va me. Ne ku drɔ nyuie ko ela va me ta ne ku drɔ vɔ kɔa eli na gbotsi kple ele yi wowɔnɛ kɔ cancel na nu mɔ wa wɔ tso wo le wowɔna nenema ye nye dzɔdzɔme ƒe enuwo ma yi nye nu yi ke nye enu le ɖi so dzɔdzɔme amli ma ŋtɔ tɔ me. Nyɔtɔ egbɔ nya ɖe fia be ne emlɔ anyi kɔ na dzi vo eɖewo lia ewɔ nua wɔ ga be le ɖiɖim ene. Akpɔ ema godzi ɖi be ne alɔ dɔm ko nàkpɔ ɖokuiwò abe ɖe eɖiɖi ene alo wole ezɔ anyi dzi ene ko ɔ, ne eɖiɖi vɔ ɔ, egɔ le nyɔnyɔ ge. Akpɔ ema godzi ɖi ye hã le anyimɔmlɔ ƒe nɔnɔme me. Eya anyimɔmlɔ me ke wòle. Menye ɖesiaɖe agblɔ be gbɔgbɔ li o. Kpɔ gbɔgbɔ ɖewo lia, ne wova be yewomlɔe wole zã mea, ne emlɔ aƒe alɔ dzi womate li o. Ta woanɔ ɖiɔ, woada e wodana light ɖe ame dzi woanɔ ɖiɔ kaka ɣeyiɣi ke gbenya trɔ le aƒu alɔ dzi koe vɔ wole o. Koe awu avu le alɔ me ŋutɔ elabe wole o. Vɔ ne emlɔ aƒu alɔ dzi ya la, aƒu ose la awɔ avu kple amea. Vɔ ne memlɔ aƒu alɔ dzi oa, problem li. Vɔ ne eda alɔ vɔ ye eva da gbo ye trɔ va mlɔ alɔ bubu dzia, ele vovo. Nenema wòle ma. Yo. Ahan. Ke meɖe kuku medi be mabia be, leke nàwɔ hafi anya be alɔ ye dzi eye lee nye yi? Ahan, eya tsɛ nu wònye. Adzi eme aku ɖe eme, aku eme kpɔ. Anya be ne enye be èle ɖusi dzi koa, nànya be nyɔnua ye nye Aƒo Lucky. Ne edo go yina, ne edo go nyɔnu ko àkpɔ be nyɔ. Vɔ ne ele mia zã la, nàkpɔ be nu su ye nye aƒo lɔki ye ta na ame ɖe kpɔ strok ne nye nyɔnu ye kpɔ strok ye o to ɖusi dzi na wa enye na nu sese ŋutɔ hafi wo da nɛ nenema ke ne nye nusu ye ko ekpɔ strok o to mia dzi na wa enye na nu sese ŋutɔ hafi wo da nɛ vo ne nya ma si wɔ la nye gbɔgbɔmetɔ tsutsua ne wo ba ame ɖe kpɔ strok o bena wa tsike ne kɔ abie gba be ɖe alɔka dzie. Hmm. No be mia ya be nusu ya. No be e kwa be o ke a a ɖɔ di a lɔ ne ka via wa ci kia ne ne juro ma wa ame ya la fɔ. Ka ke ne to ne nye nyɔnu ko to du si ji nɔ la e dada e se na la be nyɔnu me pawa petea ele me du si ji. Hmm. Ye nusu be pawa petea ele e mia ji. Hmm. Nenema wòle. Even ne woso tsi nɔ ko yɛ to tsia me enye nu sue to me kple mia, ne menya o afɔwo akaka. Vɔ ne eto me kple ɖusia, edada nɔna easy. Elabe menya alɔ o dzie ma, enua tona o. Nenema wòle ma. Yehowa kpe mía tɔ, tɔgbuia zumame ne tsia gbe mía da kpe. Ke nenye be ame aɖe be yeake ɖe ŋuwò. Afi ka wòate ŋu akpɔ wò le eye woƒe kaƒogoa ɖee nàkɔe na mí hafi míaɖe asi nu na wò. Oo, enye ya nɛ be ake ɖe ŋutinye ateƒenyowo sugbɔ fia ŋutɔ, gake mete nɔna klikɔ hɔ̃me lo takɔ ye meganɔna agɔtsi me kpetɔe. Menɔna agɔtsi me batu me hafi meganɔna Lome, Air Burkina, eh, Jimmy Hope mevɔ me aƒe gbãtɔ evelia tɔlia hafi meganɔna dɔgbedakɔƒe le Zangera meganɔna afi ma tse eh, aƒe nye nɔƒeawoe ma. Ke nenye be ame aɖe be yeayɔ wò, yeake ɖe ŋuwò le Ghana kple Togoa katã ɖe? Ne ame ɖe be yeayɔm le Ghana ne yeake ɖe ŋutinyea, Eɖo la yɔ 0244183096 vɔ ne èle edua godo nɛ be yeayɔ emea, edze be nàyɔ +23324418306. Ke ne be yeayɔ le Francegbe, mísɔ be le Togo me ye be yeayɔ nɔmba mea, plus 233 244 18 30 96 kɔa ne yɔ kɔa ake ɖe tɔgbe azumanti nɔmba mawo tsɛ wole whatsapp dzi togo nɔmba le asinye gake zu be menye ɖe mezãnɛ tsatsatsa o ta ne mekɔe nɔ tsɛ ɖo mahia mele fiya ne yɔa make ɖe tsi nyɔ ta tv tɔ wa kɔ ya kɔ da ɖe screen ma dzi kɔa mia zɔ ɖe ŋgɔgbe lo yo tɔgbi azuma me ne tsi agbe mi da kpɔ be ete ŋu ƒo ŋu ne mi ke le gaƒoƒo nyuie tɔ dzia mia trɔ age ɖe dzi o ehoe le dɔ dzi lo amen ra amen